Şeý diýip başlasaň näme edýäňmi? Jogapkärçiligi üstüňden atýaňa. Birden ýalňyşyp şul podkasta gelen adamlar hiç hili üýtgeşik enterteýn bolaryn öýdüp näme etmäň hiç zat söz bermedik diýäňä Oh boldy indi diýip. E ýok men-ä bilemok. Edil podkast görnüşindämi podkast edip görmedim ýöne öňki öňkülerimiziň hemmesi birazajyk interwýudy meňkiler. Indi men näme üns berdim diýsene meselem? Uly speech bermeli ýerik barýaram mesem Lebedew barýa diýene. Indi sen ýöne ol uly diýlen çäre meň üçin uly we Lebedewem ulurak bolany üçin meň kellämden şeýle bolmaly ýaly ýöne kim bilýär Lebedewiň urwinine aý obyçny çäre bararyn aýdaryn ýalakdyr hä onnoň şolar köplenç bir on minutlyk gürlejek bolsa ýaňja bolan wakanam goşýa şoň üns berdiňmi? I hamana bilýäňmi? Ýaňja bir zat okasaň, ýaňja bir zat garşylaşsa şoň reaksiýasy saňa täsiri köpräk ýalak. Onda hökman goş meniň pikir edýän seňo bir spiçiň bir aý öňünden belli bolup hiç zat goşmaly däl bolmaly dämaý diýsem bir hiljek özüňde-de bolýadyr üç dört ýyl öňki proýektler walla öňki entuziazmym ýok diýilýär. Ýani şo wagtam şol ideýa nimedir wagtam geçdi dälde ýöne ýani menem edil ýaňja bolan zady aýdyp beren bolaýynmy. Näme eşitdim diýsene. Garoçe zat diýe. Aýşo ä düýn näme stream hakda bizde kän stream näme däl ýöne garoçe Aýşo spida hökümet klient bolup bilýän eken. Hmm. Gözüm gelýär bir hili Fransiýa, Fransiýanyň hökümeti ýylyň başynda aý bir awgustda Aýşo spidi çagyralyň diýip nämeden budjet kesip ýöne. E, näme bardyr? Big Hero diýip multik bar. Baymax mı näme bar? Haw, haw öyle. Şu taýda bir kiçikkä nan näme nanolit mi näme robot oýlap tapylan şonda şeý diýýär. Birje adam hemme adamzadyň döreden zadyny şuň bilen edip biler diýýär. Onda men pikir edýändim seret, Türkiýä gelende-de bir Türkiýäň gündemine oturdy şoň gelmese. Türkler zakaz etdimi etmedimi ýöne masgara bolduga diýip ýördi sebäbi galata kule mi näme mi o taýda iňlisçe bilen tapylmady diýip. Wah. Indi turizmini ösdüresi gelýän döwlet kakoýta bir pat sany tutubilýär. Onuň diýjek goýam şundan öňki ýüz milliony ýaşap geçen adamdan bir oglanjygyň abraýy ýokarda bolýar-da. Eý, olam birazajyk nemä barýar-a aýlanyp-dolanyp häzir? Indi diňe ol Fransiýa ýa diňe Aýşowspediň mysalynada däl, umuman seretýän bolyn. Amerikan hökümeti Youtube bilen bir kollaborasiýa edipdi. Şonda bir çärelerine Youtubeda aktiw bolan influenserleri çagyryp, bir näme edipdiler. Agtama çagyrdylar. Hawa, şoňa meňzeş bir çäre bolupdy. Beli doňy Agtam diýilenini eşidip köpümiz gülüpdi. Şo-da, aý ony Mehmet-ä çagyrdy-a, kim o? Medwedew nemäni çagyrypdy, Comedy Club-ňkylary. Adatça indi şu wagt islendik hökümetiň social mediasyna seretýäň-ä. Hökümetiň diýýänim, ýa indi Türkmenistandaky ilçihanalaryň social mediasyna seredäý. şo taýda bir resmilik duýulýar-da. Onsoň haçanda şolar influenserler bilen işleşip öz e, ýaňky programmalaryny ýa stipendiýasy bolýarmy ýa çärelerini zady influenserleriň üstüne ýaýratýar bolýan. Näme döreýär? Hemä şo birazjyk resmilik aradan aýrylýar. Has näme edilýär? Has humanaýyz bolýar. Has adamlara has ýakyn bolýar. Hemem mysal üçin diýeli seň auditoriýaň Belki seň auditoriýaňdan bir iki prosent adam ýaňky nemäni yzarlaýan bolsa il şarany yzarlaýanda seň bile işleşen ýagdaýlarynda paçti seň auditoriýaň hemme hemme ýaňky segsen togsan prosentine ýetip bilýärlerde günüň soňunda şoň üçin biraz şolar ýaly nemeden seretýärler ýaňky öz aýtmak isleýän zatlaryny öz programmalaryny zadyny Seň üstüň bilen ýa seň diýýänim bilen influenserlaryň üsti bilen nämä ýetirýärler-de, influenserlaryň auditoriýalaryna ýetirýärler. Adaty günde özlerini ýaňky follow etmejek adamlara ýetirmegiň bir usuly hökmünde görýärler-de. Onsoň ýaňky Aýy Show Speed bilen Türkiýäň işleşmesi ýa Fransiýaňky şolar ýalyrak görünýär birazajyk. Ýok, ol näme tarapdan bar, düşündireňde-ow meni oturyp-oturyp. Çyty, samsykmaý bular diýjek däl, gowy wlaženiýa ýatyrymam bolup biler. Ýöne indi social media diýende-de indi halkyň mediasy diýip gidýär-dä. O bilýäňmi, bir näme diýen, dört ýyl teatralny oka, soň ýene birki ýyl bir zat oka, näme et, näme et, ondan soň, öňem bolandyr häzir, SSR aýdaly, pylan ak, neme, aýdymçyň gelip aýdym aýtmasy bir SSR-e bilinýän waka bolandyr, ýöne olaň bilýäňmi, Gaty köp nemesi bar nägile. Ýöne möne sen men şol bolup bilmeýäs sebäbi kakaň baý bolmaly iller işleýäkä sen neme ýokary bilme neme aýdýardy Agajan kakasy aýdýardy öňler bar a şu suratçylyk bilen diňe baýlar meşgullanyp bilýän eken sebäbi ýaky material gymmat her bir suratyňa ilkinji selfeden nu pagadi diýýär a şeýdip bolanok şoňam yzynda bir neme bar gyzyl komnat onnoň Şol baranda, hä, bular çüto inoplitýanin ýaly bul aýdymça kiçiklikden e, neme edilen. Atak Aý Show Speediň näme backgroundy bardyrda ýadyma düşe oglan küýlüň biri Twitter demi klasdaşym futbol görmäge bardyk ýöne men üýşmeleň üçin barýan futbol üçin. Onda e Twitteriň mamy Twitteriň mamy diýe ýaňky e, Näme şo, futbol hakda habarlarda diýýär, meşhur twitleri alyp, telewizora çykarýarlar diýýär. Indi şu obyçny telefondan we özüniň o neme dälini, futbol kritik dälini, obyçny adaty adam hökmünde şo tak çykybilme şansyny birhili nämä getirdi şony? Näleýin bir heýejanlandy diýmejek bolýan. Näme ýüregi ýüregi zirdi bar. Garaz tolgunyp şony neme etdi. Onda indi ola bolýar bir JR-de tweetiň geçmesi ýöne göz öňüňe getire Türkmenistandan şon ýaly bir strimer çykýar. Kim çagyrýar diýeli. Nirä näme edil Fransiýa daýaw ýöne aý bor neme etme arzuw edýärkä Fransiýa çagyrýar seni. Ine pylança million dollar gelip strim edip git.

Aňsat atjak ýaly, diýeli, gruby aýtýan bizdäki bir blogere jaň etýäň, meň üçin hem reklama edip ber, näçe alýaň, töleýäň, wo-wo, boldy, çözüldi ýaly. Ýöne şoň täsirine seredip, täsirini ölçäňde, dogry influencer ýa bloger saýlamak prosesi umuman şolary ele alyp bir neme et seljereýäň welin aslynda hiç we hiç hem neme däl dogry planlanmadyk ýagdaýynda doly ýagny fail bolup biljek bir zatda. Ýöne şeýle bir ahtimallyklary welin bar a prompt ýazanýala nemänem bilip bolnokda. Öňki geçmişine görä-de pikir edersiňiz-de ýöne şuň gowy haly nähili ekdim diýip pikirlenip görenok bir hili şuň gowy täsir eden haly nähili. Bir gaty adamly gatnaşyk ýöne primern hasaplabam bolýarmy. Bir tüýsek kyn kyn. Bloger däl biri aýtdylaý iňlis dili kursdan zat diýýä. Aý meselem sen aň saat daşyndan şeýle görner ekeni döner iýip otyrkaň ine döner diýeň kim mant berýärler diýeň. Aý onuň ýaly hezilliga ýok onda diýdim o blo neme content creation ýok döwür bara tupa hemme zat blogerçilikde otyrka şo wagt bolandyram. Şol tagam bara men şu indiki sikl şu wagt neme boldy. Şonda öldi blogerçilik. Ondan soň content creation ösdi ösdi. Olam content creation nirä geldi? Baha döwülýäne geldi. Onda gowy kaçysyny zat edýäne edýäne etdi. Menä content creation taşlap taşladym diýen ýalak. Gik nemede sebäbi maňa plan maňa bäş iks töländen bir iks töläp baha döwdüren gowy. Öwi adamlaram görýä ýöne olam öldi öýtýän şu wagt. Baha döwüp ýören ýok ýaly ýöne bah nerwa degýän. Nemeçiler. Neme diýýär? Bir hijek sindir. Aý ola bärsin kesersiňiz diýýär. Ýöne sikl ýene zamknulsa. Indi niräk baryp, nädip zamk, ne zamykad eder bilemok. Ýöne şu wagt bilemok täzeden ýene content creation ösäýmese. Meň görýänim, indi şu wagt has diýjek bolýanym, esasy produkşyna üns berýän Adam hökmünde şular ýaly seretýän birazajykam kommunikations tarapdan, marketing tarapdan seredeňde indi şu wagt bizde nähili diýeli iki üç sany model bar. Bizdäki dil bilen gürleseň, biziň marketingimizdäki dil bilen gürleseň iki üç sany model bar we hemme ýerde şolar. Ýaňky diýjek bolýanym maşynam şolar reklama etýär, sodanam şolar reklama etýär, süýt şkokanam şolar reklama etýär. Bir birine konkurent edip bilýär. Çigidem, hawa, çigidem reklama etýärler. Onsoň We bir gün seretýäň bir kafeni reklama edip otyrlar. Käbir olaň ýuwaşlyk bilen blogerçilige geçip gitýär soň lifestyle bloga zada geçip gitýärler. Meň görýän zadym bizdäki biznesler zatlar birazjyk şoň täsiriniň ýokdugyna bir hili düşünip başlan ýaly duýgy bar. Umuman düşünjede bir zat üýtgemesi üçin ilki bir crash bolmaly diýjek bolýan sistema döwülmeli soň täzeden ýaňky sistema işlemeli däl soň täzeden Hereketlilik başlamaly-da Adaç. Indi biz birazjyk şo nemä gelýän ýaly görýän, ýaňky neme kän, ýaňky baha döwýänler kän, şo bir zat näçe sany zady birlikde reklama edip beren modeller kän we bulaň aslynda herekediniň arkasynda diýjek bolýanym neme ýatyr-da, bir topar biznesleň puly ýatyr, ýaňky çykdajysy ýatyr, zady ýatyr we Bizdäki telekeçilerem eger ýaňky çykaran çykdajysyna çaltrak näme görmeseler, täsirini görmeseler köplenç näme etýärler-de, şol çykdajysyny gaýtalaslar gelenok. Onsoň indi şol ýaňky bir bir telekeçi çykdajy etýär, okey bolanok. Onsoň täze telekeçi başlaýar, o çykdajy etýär. Indi şo telekeçileriň, şoň umuman biznesleriň sany azalyp, aý ýok indi biz bular ýaly etjek däl. Diýer neme barýan ýaly görýän ýuwaşlyk bilen. Onsoň şo neme edenden soň eýýäm beh biz has nähili işläp bolar, social media tarapyny has nähili gowy ulanyp bolara barar diýip bir neme bar içimde. Näilisem pozitiw duýgular bar diýeýinmi, nähili garaşýan zatlam. Köpçülik görüp göz ýetirmelidiýeňde şoň işem. Öz şol bar indi meselem marketing iriräk eýýäm başlan döwletlerde boluba bolandyr primernoda ýöne Şolaram biz ýaly köp eksperiment etýärmika şu wagt?
Etýän-de bolmagy mümkin, sebäbi indi şu wagt marketing irräk başlan diýeňde men nämä gidip oturjak ýaly, okeanyň beýleki tarabyna gidip oturjak ýaly. Indi öz regionymyzdan mysal ala, ýaňky gazakdan, özbekden, gyrgyzdan. Indi şo taýda. Gazak däl, ösen şolar. Gazak, hawa.
Orsiýada siňýänler üçinmi, näme bir hili neme. Orsdan kän neme bar.
Kän täsir bar orsdaky marketing sistemasyndan kän täsir bar onsoň orsdaky marketing sistemasam nä biziň ors kanallary görüp ulalan nemelerde köpimiz çagalarda o arasynda aýdym diňleýäň zat etýäň reklamalary hökman görýäň tv tride neme görüp otyrkaň boýewik görüp otyrkaň arasyna çykýar ýa dije kolýanam şondan kän täsirlenýär onsoň indi şo ýerlerdäki marketing çemeleşmä seredeňde Eksperiment gaty neme, gaty känlik bolanok-da, oturan stemalary bar, şuny etmeli, şular ýagsa şuny etýäs, şu bolsa şuny etýäs diýip, eýýäm bir islendik marketing agentstwanyň strukturasy bar. Diňe agentstwada däl, ulurak kompaniýalaryň içinde-de hereket etýän marketing bölümlerinde oturan bir Sistema bada, şoň üçin az eksperiment etýärler ýaly nämäm synlaýan sebäbi marketing ugrunda işleýän kontaktlar zatlar emma o ýurtlarda şolaň etýän işine seretýän kontent kreatorlaň etýän işine influenserlaň etýän işine seretýän welin näme däl hiçsem bäh gowja zat barlak görüpdirler diýeňokda oturyp pikirlenýäň ol hä şu şuň esasynda edipdirler we hemmesine seretýäň ol näme däl one off işler däl diýeli Gruby aýtýan bir maşyn markasy şo bazara girjek bolsa biri bilen işleşip başlaýar, birine ambassador tutulýar. Şoň bilen hem dowam etýär-de, ýöne neme edip duranok, birde şo brendle başga birini göreňok, ikinjide ýene birini göreňokda, bir neme bar, bir durnuklylyk bar. O durnuklylyk üçin hem arkasynda belli bir struktura talap etýär-de. Soň şony göreňok diýjek bolýan. Onsoň bizdäki eksperiment ýagdaýy indi Meň görýän zadym bizde näçe köp eksperiment edilýär, henizem nämä doly düşünip bilemzok. Auditoriýa bilen nähili işleşmelidigine, şolara nähili, ýaňky social mediaň üsti bilen nädip şolara biz önümüzi günüň soňunda satmaly-la, şoňa nähili satmalydygyna kän bizneslerem kän doly. Bir umumy alanda-da indi hemmesini diýip bolanok, arasynda bardyr gowy etýänler, ýöne umumy alanda kän doly bir düşünje ýok ýaly görýän. Neme tarapdan seredeňde? Şol üçin kän eksperiment edecek bolýar. Ol bilim bir aýdan dek bar, dalnowidnost, men hem kän 3-4, 5-10 ýyl öňe seretmek doglanok olarda bir bir hil çaltrak her kim ekonom edesi gelýändir tygşytlanok. Olar gowy baha berýär. Ne barýan, näme reklam etmeli? Ha. Ne şun ýaly telefon hiç ýerde de gören dälsiňiz. Aha, bir bir kontent. A biz 2 günläp, 3 günläp bir kontent düşüren wagtymyz boldy. Onnoň, meselem, bir kararda bir köpçülige hyzmat berýän ýer diýeýin, gaty köp detal bersem kimdigini tanar diýeýin, şunuň ýaly reklama näme edipdir, düşüripdirler. Aý bir plus on sekiz namýokly gyz oglanyň dialogynda. E men on ýalak bara hate kan ýazamok, ýöne näleýin, yzyna yzyna olam men hakda erbet garaýyşda bolar diýip hiç kim öz ýalňyşyny görübilenok-a. Şu publish knopka basmakada bir süri geçendirä şu diskaslarla. Ondan şony çykarypdyr köpçülik. Menem uzyn ýazdym, aý şu men neme şu baha döwýänçi gyzlary göremde unfollow edip başladym. Men müň dagy geçirip akkaunt follow edýän. Olam gerek, bulam gerek diýip. Ondan ýaltanman unfollow edip başladym şu baha döwýänçileri. Ondan Ony men followam edemokdym ýaňky ýeri öňümden çykdy plus on sekiz dialoglyja namýokly menem ýazdym häzir diý aýyplasaňam seň özüň kelläň şun ýaly diýensiň ýöne seň şeýle pikir etdirmek isleýäň eýle beýle özüňem şular ýaly fiziçeski toçkasy bolan biznesini bilýäňmi neme dälda düýn maşsanam däl

Onnoň başda ýyly boldy ýöne soňundan kösendi diýýär. Onnoň olaňam bolup ýörşi bar-a resgije ýylanaly ýalak resgije bir bir näme diýen bust bereli akkaundymyza onnoň görüber sidilerimkä men polny öňem bir girýän ýerim däl ýöne öldi-dä abraý onnoň. Şolam häzir nägile näzir. Biznesi o bäş-on ýyl öňe planlanyna edesi gelmezdi şolar ýaly. Ýtagam her kim pul gazanaly we bu gün ertir bu bir işi taşlamarys diýip öňe pikir edýär. Ýöne bizem soňunda şo gazaklaryň oturan sistemasyna öwrülmeli bolýasda. Gürrüňsiz o gitjek ýeri ýok sebäbi ine şuwagt sen diýdiňä ýaňy çaltrak ýylan alýalar diýdiňä. Şo çaltrak ýylanmak meselesi aslynda Şeýle seretseň, neme proses, tebigy bir proses bolmaly zat, sebäbi eksperiment edip görýärler, näçe viral bolmasynyň aladasyny etýärler. Soň viral köp adam görse, ýaňky biziň hem satyşymyz köpeler, biz barada köp adam biler düşünjesi bar. Ýöne ýaňky dogry auditoriýanyň içinde viral bolmasa, hiç hili peýdasy ýok-da. Onsoň, ýöne häzir nemä bararlarmyka diýýän. Men Pikirim ýa-da görýän zadym ýa-da garaşýan zadym diýeýin, şo köp waýral bolmasynyň, köp adam tarapyndan görmesiniň, görülmesiniň aslynda biznese hiç hili üýtgeşik täsiriniň ýokdugyna birazajyk düşünip başlarlarmyka diýýän. Maksat bilen bir söňküden gelýärdik welin, Men maksat düşürdim. Aý, ýollar gürrüňimizden taksist düşünendir-de, siz nämemi, ýaňky reklama zat düşürip. Blogermy jigim diýdim. Ýok, ýaňky wideo sýom operator diýdim-de, şo oňaýşy bir söz bilen, Hawa, diýdim, reklama zat düşürýäs zat diýdim. Ol hem, Menem, diýdi, öň naharhana işletýärdim diýdi. Onsoň bir iki sany bloger çagyrdym diýdi, atlaryny aýdyp oturmaýyn, TikTokda meşhur ikisem. Ikisinem çagyrdym bolyn diýdi. Ikisem gelip gitdi diýdi. Hawa gowy görüldi diýdi. On müňden geçdi hersiniň düşüren kontendi. Şu prosmotrda kagy görüň. Hawa hawa.
Ýöne neme ýok diýä hiç hili. Şolardan müşderi gelmedi maňa diýä. Beh. Onsoň indi şol aslynda diýjek bolýanym bir naharhana şoňa göz ýetiren bolsa men şo nememka diýýän umyt barmyka diýýän entä. Ha.
Eý o bloger işinä taş sanlaýandyr-da bilemok. Seni biz nädip neme edýäs öň neme şu baha döwdürtýänçi mobilograflar şunýalak biri neme etdi. Biraz haýpam boldy tehnohozam jogap berip ýörde. Tehnohozam ştaýda otyr diýelmi. Ola neme diýä. Bloger neme diýde blogerler prosmotr alýa a biz göni klient getirýäs diýdi. Menä şeýle hasaplaýdym ýöne şo hasap eýýäm ýalňyşdyrýan eken. Bir prosent klient bolup biljek bolsa müň görülse on adam tipa on müň görülse pylança adam onuň şo prosmotry ýöne meň kellämde masgara bolman bady o plus on sekiz dialog bilen prosmotra sereden bolýup any klientler gelsin diýip wobşem Wara, şony gören adamyň yzyndan zaýma jeýt näme diýen, indiki posledowatelnost hereketini pikirlenende, hä gördüler, soňam bize geldiler, bolýamy kaşo? Ýagny, bizem biz neme etdik, prosmotr gördüler. Aý, neme-dä ol. Aý, biz, biz bir prosmotr köpräk alybereli, alybereli illerem şeýdip ösüp gidiberdi ýalyk, neme edýärlermika. Bir. Neme bar, ýaňky marketinzde struktura diýdik-ä. Aslynda şo soragyňa şo jogap berýärsen. Äňki has nusgawy marketingde waronka diýip bir zat bar da kän eşiden Ha şu lit ýasamak zatmy Hawa şo lit ýasamak onsoň diýeli
birinji etaby şoň ýaňky awareness döretmek ýaňky özüň barada tanatmak brendiň ýa önümiň barada tanatmak iň bazawy onsoň şo tanadaňda nähili tanatmalydygynyň arkasynda ullakan proses ýatyr oň ol eýýäm has neme bolup gitýär Çuňňur marketing bolup gitýär diýeýin. Gaty çuňňur hem däl, marketing edilýän iş ýöne indi şu brend awareness döretýäň, ýaňky awareness döretmegi döretmek tapgyrynda köplenç nemelerle işleşýärler-de, ýaňky social media tarapy, ýene gör, ýene gör. Soň indi şo görýär adam, ýaňky gördi, soň magazin ýer bar bolsa baryp görýär, birinji gezek satyn alýar ýa indi Gruby aýtýanda, her nämede waronka üýtgeşik gurulýandyr welin, gördi, magazine bardy, satyn aldy, soň ikinji gezek bardy, pylança wagtyň dowamynda we eýýäm näçe wagtyň dowamynda diýjek bolýanym, şoň yzygiderli müşderisine öwrüldi. Soň şonda prosent hasaplanýar köplenç. Bärde marketing tarapyndan görüp oturanlar bar bolsa, Neme diýip bilerler, aý, indi jypdyryp oturma diýip bilerler, ýöne meň bärde aýtýanym gruby nemesi, mysaly. Soň diýeli, seni gören, gören mysal üçin ýüz adam bolsa, şoň diýeli näçe prosendi maga, nemä baryp gördi, magazine baryp gördi, näçe prosendi magazine diýeli, Ýüzden pylança prosent magazine bardy. Soň şo baranlardan näçesi satyn aldy nemäni? Mysal Aý ol aýratyn kadryň işi welin bar iki sany gyz oglan bilen bir telefonly çaga edenokda olar o taýyny alada edenokdyr. E bir hili bar. Indi şony alada etmeseň bu sözüňem bölýän şony alada etmeseň aslynda marketinge çykarýan çykdajy munuň içine ýaňky mobilograflara töleýäniňem şonuň içine girýär influenserlara töleýäňem kime näme Ýaňky özüň barada tanatmak üçin töleýän zadyň marketingiň içine girýärdi. Soň ýaňky waronkany etmeseň, neme tarapy bar problemasy, sen bir müşderä, bir müşderini senden satyn almasy üçin çykaran çykdajyň näçedigini hasaplap bolanok. Onam näçedigini hasaplap bilmeseň, marketinge çykarýan çykdajylaryňy nemesini ýöredip bileňok-da hiç hili. Ýöne howag edip oturan ýaly. Ýöne ýalňyşlyk bilen üstünlikli hem bolubiler-ä şol ýöne. Näçe prosentde näçe? Aý hemme neme proses kontrol etmez ýöne üstünliklem sebäbi ýaňky aýdan spesialistiň her kimde ýokda. Bazawy hasaplamalyda ýöne. Öňler bardy oşo meselem bar burger zone Aleksandra mi smm maker mi näme mi bir şu marketolog diýlen hä şu gyzdan men täsirlendim diýip ýa olam bar öýüň töweregine Burger zonyň nemelerini içýä okladylarmy şaharyň her ýerine. Ýany bar ony biri çykyp ine bir ýerde bukdugam diýmedi o wagt bara neme bir bloger şahsyýetlerem azdy. Şony öz akkauntlaryndan goýuşdyrdyk diýip hat bilen goýdular we men gözleşdirip ýördüm gurtlyň içinde töweregimdenem eşek ýaly adamlar gözläp ýördi şo nemejigi. Utýanyňam maksimum bir burger ýöne Neme boldy? Gowy täsirlem. O wagt marketing nemededi? Bileň bir belli bir usul marketingi daşaýara. O wagt marketing eme konkursdady, giveawaydady. Esas şonda dona şo diýýärdi. Aý konkurs monkurs däl, biz esasy ne adamyň durmuşyna täsir ýetirdik ýalak zat diýýärdi. Ýöne çöte ýitip gitdi ol. Bu wagt bir ýer men ýüzünem tanamok, ýöne şony neme etdim. Ene neýlin Kamera çykman bir zat edip bilen gyz diýip kellämde goýupdyn atak ondan soň ýa o mama marketologlar men kän neme edemok. Eý marketolog bara bizdäki ine uly kompaniýalarda nemeler bar go marketologlar a ýöne SMM den marketologlar öwrülýänler bara neme ýaly görýän a mysal üçin diýeli Iki üç ýyl ýaly instagramynda SMMşik diýip ýazýar gruby. Soň birdenem marketologa öwrülýär. Iki tarapdan çemeleşeňde bira biznesde tarapdan çemeleşeňde biram şo hyzmaty berýän adam göz bile çemeleşeňde indi SMM ugry umuman social media marketing marketingiň bir bölegi bolup gitýär. Onsoň umumy diýeli bir X kompaniýa bar bolsa şo X kompaniýa marketingine seretýän adam Oturýa hä okey indi brend awareness döretmeli gruby nähili kanallar ulanmaly social media bar nusgawy media bar bilbordlar bar köçedäki berkarardaky ekran bar gruby aýtýan nemeler ýagny gurallar hökmünde onsoň Şo taýda social media marketing ýekeje bir bölejigi bolup gitýär-de marketingiň. Käbir biznesleriň tutuş marketingi diňe social medianyň üstünde-de gurlan. Onsoň bir tarapdan seretýäňem welin, okey, men üç ýyllap social media marketing etdim, indi men özüm marketolog diýip agzap bilýän diýip bilýär, ýöne bu nusgawy tarapa seredeňde, şetdary-la hiç zat bilenoklar. Ýa diýýän ki, iň bolmanda nemäni gurmakda kän bir diýýän ki, Google-dan gözleseň, hawa, diýýän ki, konwersion nähili etmeli marketingi diýseň, müň sany zat çykýar. Ýöne şo taýdan oturyp, hä, okey, žwaronka şular ýaly edilýär, bu, bu, bu diýip öz kellelerinde şeýle düşünje edip bilýärler. Ýöne iň nämäni öňe sürmelidigi, diýýän ki, Haýsy messeç bilen halkyň öňüne çykmalydygynyň arkasynda bulakan proses ýatyrdy. Onsoň diýjek bolýanym, birneme howada galýar ikisem. E şu wagt neme bir bir ýer açyldy dam, marketmi näme, meniň gözümde. Meselem, neme nahar ýaly diýseň-de wobşe söwda we reklama. Indi et goşmaly, ony goşmaly, muny goşmaly we Şo marketing duzjagaz şolmala şoň ol bara bilýäňmi hemme hyzmadyň ýerbe ýer dur hemme zadyň işleýä iň soňunda a indi edil biz bilen deň konkurentlerden öňe geçmek üçin marketing ulanmaly ýaly bolmala meselem HR marketing edenoga ýa human resurs gelýä telefonda gürleşmäň diýer ondan wagtynda geliň ondan bir biriňiz bilen gürleşmäň şol eýýam näme diýen Arka tarapdaky onuň şo market seredýän klemede geçip barýan o işgärleri gygyryşyp ýörler. Onuň göni altynjy etažy çykan ýalak. Bir logo ýok, brending ýok, zat ýok, our mission, vision zat ýok, o ýok, bu ýok. Göni neme instagram, tiktok ýöredip ýörler. Barýaň welin ýaman şonda nähili nädir bir uly marketing sapak berseň Ine şon ýaly bir etmän görýäňizmi şon ýaly näme göni altynjy etaža çykjak bolsaň şeýle bolýanyny diýip. Ýöne men indi brending zadam edemsoň meňkini ýöne janlandyrmaly da bize menä fundamendini guýýan onuň ynamdardy işleýäkäm karoçi başda flýer ýasadym. Aý birinji şeýle daşyna autsors işgär meni aldylar öýdýän onnoň bir döwür reklama bardy karoçi mobilni bank ha hotaýda durmuş onnoň mundan öň ýöräp gitýän bolsaň indi diňe telefonyňa ýetäýmeli diýip barmak bilen şeýden bolup görünýärmika barmak bilen şeýden bolup telefonyna barýa onnoň owadam bar a pandemiýadan öňräkdimi näme onnoň menem indi slogan döreden boldum onnoň dükan bir du ýok näme Dükan karoçe iki ädim uzaklykdady ä iki ädim uzaklykdanyň üstüni çyzyp iki garyş ýakynlykda diýip şonýalyk bir neme etdim tipa şoň slogan bolmaly indi ol ýalňyş ýa dogry hiç ýöne bilýäňmi bir slogan diýip bir zat edeňden soň Neme bolmaly dälä her kim işine görä sloganam üýtgedip ýörmeli dälä indi ynamdaryň slogany şol hemme zat şoň üstünden ýöremeli ýaly eger global ullakan bir redesign eden wagtyň üýtgedip bilersiň o bir döwür neme bir tek taş neme barda türklerde neme Arkaçda-da magazinler bar. Pandora, Atasaý. Atasaý ýalakmy? Juda. E bir hiljek bar, nežnije gitýär brendingler. Sebäbi hemişe şeýle saz we bir hile has köp ýaşy uluraklardan ýörejek. Karaçe, maladýožnyý brend bolasy gelenok. Onnoň bir san seretdim, ýalňyşmasam, takoý saz zat üýtgäp gidipdir-de, maladýožnyý brend bolupdyr. Ýadyrgaýaň ýöne edibem biler, bilýän birden Ýöňki target audience onnoň Indi ynamdarda karoçe bir duma ýakynlykda slogan goýdum. Ýalňyşja we ýa dogry ýöne iň bolmanda bir fail bolyňça ulanmalyda. Onnoň ol bul bilen işleşýärler. Eý o slogan bara şu wagt näme bolup gitdi. Dukan bir duma ýakynlykda boldy. Dukan bir duma uzaklykda boldy. Onnoň o boldy bul iň soňunda ynamdar hemme zat bar. O bilýäňmi wideografyň çalyşan wagtyň seň sloganyňy üýtgetmeli dälä ýöne köp kişi şony hormatlamaýanyny gördüm. Ol ýaňky nemeçiler. Ýöne men wideolar düşüremde ýaýdanýan, sebäbi şolar ýaly zatlary alada etýänim üçin ýaýdanýan öýdýän. A iki müňünji ýyllaryň aňyrdaky nesil we gaty tapyr-tupur. O bar o gaýdlaýnyň, bolmaly zadyň. Bärdäki diýsene.
Kim? Iki müňden bärdäki diýsene. Bäri bolýa maňa.
Aw indi biz iki müň ýigrimi bäş bolsak men ýöne men doglan ýylyma görä aňryk kowdumlaý olary. Hä, hä, näme?
Ýaşlary diýeňde. Hawa, men men 92 bolamsoň bize bärdemişik, olaram olardan aňyrda ýöne sen ýyla görä diýdiň bärde. Men ýyla görä diýdim.
Aha. Aýny sen kim dogry bolýar. Indi liboý reklama etdirýän ýeriň şo viziony missiony bolmaly aslynda. Olaň bolmaly üýtgän ýokdur. Olam üýtgändir kim biler. Biziň başky şu wagt eksperiment edişimiz ýaly. Men nämäni sördüm? Indi dizaýn wkus bizde-de ösdi. Indi Brak Aziýada uly rol oýnady şoňa. Primerno aňşyrýaňmy nädip rol oýnandy? Aziýadaň bir obşi neme brendingini ýasadylar-a. Soň şony bilemok. Sat, satýadyrlar öýtýän şony. Kom- Kommerçiski ulanmak üçin Mörç bir diýýäň dämi? merç däl neme. Şu stili kolada ýadyňa düşýän bady şu. Ha, düşün.
Kolada ulandylar.
Düşündim, boldy, bolaly. Bravara şony ofitsialny edilmäkä neofitsialnylaryny her kim ýasak gördi. Haw, haw. Ondan soň şony alansoň bir her kim öz dizaýnyny şoňa görä aýak uýdurjak boldy-da, men şonda bir gördüm, Dizaýn wkusymyz köpçülik hökmünde bäş-on ýyl öňe gitdi. Men o iki müň on, on, on bäş aralykda nemäni görýärdim. Owadanja bir zat edilse, birhili daşary ýurduňky bolaýmaly ýalydy. A indi owadan dizaýn, owadan neme, men narahat-da, Binýat diýip bir logo ýasapdym-da, diňe emblemasyz, diňe şriftli. Şonda şu zakazçik meň gözümde şeýle bir dünýägaraýşy giň adam göründi. Sebäbi emblema gerek däl diýdi. Ýa ony ýala bolmaly diýip zadam ýok, ýöne pikir edip gör, bu näme meň özümem ýazyp bilýän diýýän adamlardan. Hawa, oňa deňeşdiräýmeli. Hawa, şu wagt kän diňe haty bilen. çykyş edýänler. Geçen siz Famanyň pikirlerini götürdiniz. Garaz men näme adamlar aýdyp geçen nähili pikirim bar. Ýönekeýje we owadan zat hakda. Bira riskowny geýnersiň. Bir hilje öň dakyp görmedik bantigiň diýdi ýa-da ýakaňy açyp içinden şuny ýalyk trýapoçka goýsammykam, üýtgeşik gök bilen çyrnyly kombinasiýa etsemmikäm, O ulakga neme köwüş geýsemmikäm diýip bira gaty owadan bolup bilme ahtimallygyňyz bar. Ýene-de bir süri adam halamanam biler. Şol kiýýän logosyny halanoklar-a diýeýin. Onnoň ýa-da köp kişi halap biler-de şo riski alýaňyz. Ýa-da tupo hemişe işleýän gara kostýum malak. Siziňkem gara kostýum malak, fama ýazdyk-ow, okabilýäň edil. Şeýdip duran awatarda surat näme fotoapparat özüň ýok. Boldy oka bilýän oka bilýän. Ahyrda şatyryň nemesi ýok.
Ol o bar. Ol fotoshop bar, fotoshop. Şony goýýan adam fotoshopda log edýändir diýenmi, fotoshop log näme näme mobilograf diýip logo ýasajak diýende näme çykýar, awtomat çykýar. Näme ýalymy, halal znaçok bar ýer ýer goýýarlar. Soňky ýaly ol näme bazawy komplektasiýa diýip, näme üçin goýýarlar şo şatyry bara. Ýani Azamadyň ştaýynda näme logosy hem bar, Azamat çydaman endamyna näme kask demedipdir diýip. Aha. Ýani bilemok näme goýmaň şony. Men ýöne näçe wagt kellämden şuny aýdyp geçdim meselem. O tik tok ýok döwri biri gump samp aýda bir post goýup ýör ha tipa ola şahsy sahypamyş sahypasymyş soňam professionalnyý ýene bir sahypa açan bolýalar a onda meselem aýdar men şu wagt indi pikir edýän bir zat bra Sen şo täze açýan professional sahypaňada başga post goýýan adam ýok diňe sen bolsaň açmaly däl ýaly. Meselem sen ýa köziň bolsaň fama diýip açmaly dä gerek ýa açsaň açaňa degýämi. Production üçin aýratyn sahypa. Eý, ýa bu neme soraw? Açanyňa näme maksatly ulanjagyňa we bagly günüň soňunda. Diýeli, ine men mysal üçin açardymmy özüm bolsam, eger özüm şolar ýaly production işine girmek ýeke özümçe karara gelen bolsam, belli bir dereje açardymmykam diýýän. Sebäbi näme tarapy bar? Men öz instagramymy has Başgarak nemeler üçin ulanýaň? Diýjek bolýanym, imni şu production tarapdan etýän işimi bölüp aýyrmak üçin öz nemämden. Oň üçin gaty köp kontent önüp durmaly ýaly-la. Men bir bir bar-a tiktok şony halanok. Meselem sen häzir gaty köp rolly ýütýän bolsaň-da, aýratyn günde bir kontent çykaryp, günde bir, iki kontent çykararlyk bolsa, neme, meselem, Mekan Akgaýew näme rolikdigini görmän bilersiň ýöne wideo tehnohoz näme telefon hakda gürleýänini bilmän bilersiň ýöne şu owadan kadr otyr bir ýerde şoňa öwrenişipdir sonda şony üýtgetjek bolsaň tiktokda başga bir zat etmeli ýaly hamana sen ýüz rolikde nägile Hawa soňky wideosyny gördüm plan hakda dälde a düýn widea goýupdyr öňümden çykdy öňki motiwde onda şony üýtgetjek bolsaň tik tok üçin geçýän ýaly instagram üçin geçmeli däl ýaly onda nemede öz sahypasy ýatyrka instagramda modady daşyndan bir sahypa açýar men-ä şuny ýaly garaýyşdadym. Onam aýratyn reklama etmelä meselem sena fama diýip açanyň bilen her kim ow bir zada açylypdyr diýenokda. Ondan oňada aýratyn energiýa sarp etmeli bol öz sahypaňy öz sahypaň bilen bolup bermeli ýaly. Indi men şu wagt oturyp açmak niýetim ýok ýöne hamana iki müň ýigrimi altynjy ýylda birinji etmeli işim wizitka edinmekde gözüňe getirip on on bäş ýyllap dizaýner indi wizitka edinýän neme bolup başlady. Indi şo maňa prestij goşaýjak ýalak görüp başladym-da näme üçindir. Nemede?
Sen wizitkam bar? Wizitka ýok.
Şony diýjekdim menem, nemede çäreleň birinde öňräk aý awgustmy, sentýabrda çäreleň birine gatnaşamda neme boldy? Halkara guramalaryň birinde işleýän, ýaňky ýokarrak, başlygrak wezipede işleýän biri bilen tanşamyzda, Öň işleşipdik oň bilen näme iş etýäň aý şular ýaly goşgula wideo prodakşna geçdik zat esasy wideo işini etýäs diýdim wally nemäň barmy diýdi wizitkaň barmy diýdi menem aý ýok edil şu wagta wizitka ýok diýdim ýöne ýaňky sizdäki Sizde şol ugurda işleýänler tanaýandyr bizi, şol iş edip ber, sat diýdim. Ol şonda näme diýdi-de birhili, Meň wizitkam ýok bolandygy üçin näme etdi-de birhili pes gördi diýjek bolýanym. Aý, bular ýaly ýerlerde wizitka gerek, eýle, beýle. Heňinem bor, hä hawa dik goýduň näme diýeýin. Ýöne edinmeler o tik neme instagramda bir gyz ahyry şu suwy çykan ejemiň aýdýan tabşyryklaryny edip gördüm diýýär häzir neme men o tomusda zatda çatjipitiýa ýazdym da men hem dizaýner hem bloger näme etsemkam olam maňa aýdýa dizaýn hakda blog düşür meňem goýsana çatjipitiýa ýaly ýöne aýlanyp towlanyp şo Suw çykan zatlar meselem görüşmelere kastýum malak gyz. Ondan kastýum malak geýsem näme üýtgär ýa-da şolary oturyp ýygnap-ýygnap etseň we dowam etseň birhili bir zat bolubam gidäýjek ýaly ýa-da senden pesräk biri şeýdip şo klişe suw çykan zatlary edýäni üçin has köp biziň barýan barjak bolýan ýerimiz has köp barýan bolsa hä bizem şeýle etmeli ýaly hamana ýaly bir näme birazjyk bir bir iki sagat Elli-ýüz manat, bir ýüz sanaga edinseň-ä bir ýylyňa gider. Elli-ýüz manat dälok, ýöne ine şony beren bolsaň, ýa-da has zamanowçylyk edip, Hytaýdan zatdan, o embossy zatly etse, onda zyňmaga dözmejegim ol-a. Aý, Brim, bilemok, men-ä onuň nemesinde-de däl-le, ýaňky mesele innemezlikde-de däl-le, şonuň nemesini göremok. Ýaňky diýjek bolýanym. Eger sen meni meň wizitkamsyz tapyp bilmeýän bolsaň, diýjek bolýanym, meň ene şu Batyr bar, ýa-da Fama bar, şolary biz wideo etdiresimiz gelýär. Ýöne hiç hili kontaktyny tapyp bilemzok bolsa-da, edil şolar, ýaňky şolar ýaly neme bolsaň, ukypsyz bolsaň diýeýin-de, ýaňky internet tarapdan sowatsyz bolsaň, Işleşmälim, gerek geldi. Ýöne şu wizit, sözlükde wizitkany tapsaň bilýäňmi, birini aňsat tapmasy üçin nomeri nimedir ýöne. Şu wagt bara şeýle bir adamlar güpür-tapyrlykda men meselem tomusdala bir eden logamy paýlaşdym men hem. On ýyllyk tanşym şol öňünden çykan üçin maňa bir gowja summalyja işjagaş etdirdi. Indi adam şu wizitkaň ýoklugyny birhilek görýän bolsa, o bir tarapdan içiňde nemede syrasyň gelýär-de, Zukerberdi syrasyňam gelýär-de, bilýäňmi? Ýa-da wizitkasynda I am SEO plany diýip ýazýar. Şolam syrasyň gelýär, ýöne adamlar şoňa üns berýän bolsa, Aý, bor onda siziň prawelaňyz boýunça oýnamaly diýen ýaly. Menem neme görýärdim-de, wizitka neme ýaly ol? Mekdebi gutaryp bilýäňmi? Uly adam bolsaň näme edinmeli? Wizitka edinmeli. O, wizitka edinmeli. Şon ýalak, şon ýalak. O, bir döwür belläp aramda, näme, ofis üçin golf bar eken-de, men hem diýen, näme, ofisde edilýän klişe aktiwiteler diýip ýazyp, näme çyksa şony edýäň, emma diýdim, bir gülkünç-de, ofisimiz bar, näme üçindir ofis üçin golf oýnamaly diýen ýaly, ýa-da dart zat kelläňe gelýär, onuň, tipa, biznesmenlerde näme bolmaly? Wizitka. Hümm. Onda wizitka edineýin dälde. Bilemok, şo ýaňky. Wizitka bar-a, men wizitkaň ýekeje ýerde peýdasyny gördüm. Olam.
Bardy wizitkaň? Iki müň on dört ýa on bäş okaýan döwrümiz, karoçi, näme bardy indi, soňky kursda, žurnalistikada. Neme tabşyrdylarda bir bir sapakdan özüňiz gidip habar web saýty açyň uniwersitetde bolup geçýän çäreleri ýazyň surata düşüriň onsoň şony Hem ol uly işle prem saýt döredip ha ol ol saýt döredip iki müň on bäş on dört ýa on bäş onsoň Haýsy nemede, haýsy mutlarynda ýazma çonok. Soň saýt doradyň, tipa içini ýazyň, ýörite wezipeleriňiz bolsun, baş redaktor, surata jogapkär redaktor, habarçy, ýene gör, bir gruppa bolup, alty-ýedi adam bolup ediň diýip, şo gruppa bolup, şony tabşyrdylar. Hawa, ýeke-ýeke adam däl, alty-ýedi adam bolup. Soň menem o taýda nemedim, ýaňky surat boýunça redaktor i plusam habarçydym. Onsoň uniwersitetiň içinde bolup geçýän zatlary ýazmaly-da. Eee nähili boldy? Meşhur bir aýdymçylaň bir tanalýan biri gelýär uniwersitete karoçe onsoň olam neme ýekeje ullakan konferens zal bar belli konferensiýa zaly şo taýda ýaňky uly çäreleň geçirilýän ýeri bar indi nemesini bilýän öňünden oçur boljagyny bilýän şoň men elim fotoapparatly baryp Bez oça girip bilmejegimi bilýän. Ýaňky säbi hiç kim diňlänokda, neme etmeseň. Görkem, soň öýde oturyp illýustratorda neme taýýarladym. Logany goýdum. Onsoň adym, familiýamy goýdum, wezipämi goýdum. Äý, gruby dizaýn şeýle. Onsoň şonam reňkli print etdirdim. Reňkli print etdirip, neme dakdym, tarketkanyň içine saldym. Onam şu taýyma ildirdim.
Ne pressa. Men hawa.
Men tagam şo sen. Sen şo dämi? Men şo ýöne neme ýokdy da dije kolýany biziňki nemedi. Student gazet bolan soň kän. Hatta para diňe. Resmi resmi däl. Resmi däl ýanym gaty serýozny kabul edilen oňty. Men sebäbi neme uniwersitetiň öz resmi habar agentligi gazet zady bar. Otaýda işleýärdik ýöne bu öz proýektimiz bolan üçin. Onsoň bardym, şo taýda wizitka taýýarladym özümçe bir zatlary. Şo taýda ana ýekeje ýerde bir elli-altmyş metre bardy oçur, ýalňyşmasam, şonda bez oçur girip gidipdim-de. Şeýdip.
Näme, ahrana baryp, men näme, habarçy, fotoapparatym bar, surata düşürmeli, habar ýazmaly diýip, girip gidemem ýadyma düşýär. Näme, düýnem garşylaşamyzdy. Biraz naglyrak hem etýän ekeni. Garaz Dino Alpede düşürme wideo çürmellikda. Aha. Ony gyramda neme ýaly men o zat bilen deňeşdirdim o. Hudojnikler illýustrator bolan wagty bilýäňmi? Täze trende aýak uýdurmaly wagty birazjyk neme bolýandyr. Olar köne şekilde detaly köp edip zaýyp çekýär. Ondan ony indiki neme neme geçirmeli. Onuň wrodi neme fotoaparady, kamerany iýýän reňk zadyny düşünýär-de, bäk nemesi bar. Ýöne edil maksat ýaly köp işlänok, onda Rahym bilen gitdik welin. Bir hijik nemesi bar. Men-ä kamera on ýaly düşünemok, ýöne TikTogy nähili almalydygyny bilýän. Ony iki bolup düşündirýäň, wrodi üstüne goşup bolanok ýaly, ýöne şoňa bir zat öwretmeli ýerim bar eken, şu çerez egin al, kellesi uly düşdi, öňümde tarelkam boş dur, tarelkany görkez, ondan Şonda Alpede gitdik, indi menejerden rugsat almaly, altynjy gün olam. Bir hijuk neme gürleşýärdi, oňa hawa geregem-de, bir tarapdan men o öz işini gowy oňarýan bolsa, men o erbet aýaly diýjek däl, ýöne adamlary alma. Häzir ýolkany alaýly, biz täze ýyl tematika döretmeli. Kameraň bilen şeýdip aýaga çyryşyp berjek, men bir hili gödek nemede o gramdaky olam bir hijuk, eý bolmasa gidäýeli ýalak nemede-de indi seňki. Senem şony aldap, nemedip, geçip, indi öz bähbidiň üçin adam bilen eýýäm çyloweçeskiý faktor girýär-de, şony edýän eken. Bu köpçülikde bir zat düşürmeg-ä wapşe gürlejek hem däl. Biraz sögül bilýäň-dä indi. Ýo, aldamak däl-de neme tarapy bar. Ýaňky näçe köp neme goşsaň, näçe köp nokatdan şony yryp biljek faktor goşsaň, şonça-da aňsat. Neme bolya da access bolya biraz. E bizden ol menajeri neme vizitka bilen allamaly bolmadyk da bar indi jaň etdirip bardyk kime reklama düşýän bolsak da indi. Ýöne ýene bir hijek neme edesi gödek gurluşasy gelipdi. Gödekligem däldi. Ramkan diýýän sypaýçylyk bar. Sähel mähel nemesem bara gitseler kliýentler arasynda diýerjek ýöne bir şu taýda gördümem men ýöne neme edenem bolýar käbir kafeler pulam hödüp neme sorap bilýärde bir zat sýomka üçin. Sen ony diýýäň biz ine bilýänsiň bir bir ýer üçin iş düşürip berdik bir kafe üçin. Şony özleri üçin düşürip ýörkäk içindäkileň bize ýaňky ýaly nemesi barda. Nirden geldiler-aý bular, şony duýup bolýar. Bular näme edip ýör-aý duýup bolýar. Onsoň çala bir zat, bir zat gerek bolsa, bir haýyş etseň, zat etseň, nedowolstwany duýup bolýar. Diýjek bolýanym, hawa bolmasa, ýöne bir tarapdan hem seretýäň-de indi. Gruby, mysal üçin, bir kafeň menejeri dokuzdan alta işleýär. Gije bir aýlygyň esasynda işleýär. Esasy maksady şo kafeň dogry we ýaňky nähili diýsem, durnukly ýöremegi-de, hemme işiň wagtly-wagtyna edilip, hemme kliende dogry hyzmat edilip diýjek bolýanym. Kuhnýaň dogry işläp, ofisiantlaryň dogry işläp, bir nemäň içinde, bir nähili diýsem, Hemme zatda utgaşykly dowam etmese, utgaşykly ýöremesi. Onsoň bärdenem barýar, iki-üç adam bir topar tehnika bilen içinde bir bir topar zat düşürjek diýip, özleriniň işem bolsa, neme edip bilýän ýerleri bolýar-da, birhili şony duýup bolýar. O mamla çykýar bilýäňmi? Neme däl-de indi. Iýip-içmäge baran biriniň nahary ýigrimi minut gijä galsa, sýomka galaý diýseň, ýene-de negatiw-de onuň, ýene özüňe welin, soňunda gapma-garşylyk bolsa, Men-ä işimi etýän, bular päsgel berdi diýse, ol oňky, Men ýaňy diýýän şol aýal, şonuň üçin men-ä biraz gödek däl-de, nemede gürlän üçin, neme edesiň gelenok, sebäbi, Diýmek, bu gün esas bu gün hem diýä altynjy gün o näme güni gündiz hepdäň içinde gelmeli ekeniň diýen ony hepdäň wah heý zat diýmedi we men hem dawno ýüzümiz ýyrtylan soň ýöre gitdik bula beýle gürleşýär däl boldy biz biz bir bäş minutlaý diýdim resgije düşürdik gaýtdyk näme däl. Ýöne öň garşylaşyp görmedik birini hem edýär eken. E, ýur, ýur diýip gelip durýar. Näme diýs, gaý, aý borla başga güne geçiräýerler diýs gelip durýar. Ha, onuň ýa-da günni diýen bar onda. Ýüz näme-de, ýüzsüzlik diýim. Ýüzsüzlik hamana bilen ýa bolmarysyndan yza gidýän ýaly, ýüz gatyrjamy, şatyrjamy bir hiljek. Bir şapbatda aglaýan bolmaly däl ýalakmy? Ýüzüň galoş ýaly ýylýar. O ýüzü bir bolýan, bolýan. Ýüzüň padoş ýaly, pardon. Ýüzüň padoş. Bu goýyç düzüpmedi batyr, galoşdan padoş. Ýok, o bilýärmi? Ol hamana ne bilen özä pulluly özüm göwün ýeten ok ýalrak ol bilen men menem dilegçilige baramok. Soňunda oňam bähbidi baýany aýlan towlan baol gönne ýene ýüzsüzlik diýen bolýan. Hamana, meň bir hile goşma näme, men abraýymdan goşmaça gaçasym gelýän neme ýaly görünýär-dä. Aýyk diräp durun abraýym syzjy boljak diýip. A tak ol neme, özümi goraýşym bilen. Ýok, käbir ýerde bolmaly bolýar, ine bizem işläp ýörkäk neme etýän käwagt. Ýagny şu momentdäki problemany çözmek üçin, şu momentde access meselesini çözmek üçin şu padoş bolmaly bolýaň. Sebäbi günüň soňunda senden eger eger şony özüň üçin etýän bolsaň, onda okey, birazajyk neme bolup bilersiň. Ýaňky bar, äý ertir gelen, biri gün gelen, biraz sazlap bolýar. Ýöne bir müşderi üçin edip otyrkaň, şu alýan nemäň, jogapkärçiligiň Esasy sen müşderä hasawat bermeli, o taýdaky menejer seni haly menejer ýa lýuboý şo taýda seň öňüňe neme çykarýan, böwet goýýan adam seni halasyn halamasyn kän bir günüň soňunda nemesi oň täsiri ýok. Esasy eger kliende jogap berip bilmeseň, şol işi wagtynda edip bilmeseň ana şol esasy. Onsoň şony birazajyk bizä köplenç şo perspektiwadan seredip neme etýäs-ä, dowam etýäs. Ýagny şo taýdaky nähili bize çemeleşme Nirden geldi bular diyip. Zakazçygy bor gowja zat eltip bereli ho bärinam ýatdan çykararsa bor bolýan zat diýip. Şo nemesi ba? Aý ho. Şu birinji birinji pauza. Näçe wagt gürleşip dursun? Geçen gezek sen günüň günüň soňunda kantor işletdim bolýan bir 17 gezek dagy diýdiň diýen. Günüň soňunda näçe gezek günüň soňunda diýýär o batyr diýip. Bolup biler şu günüň soňunda bar ýaman e, bir hili gowam oturýar-da käbir ýerine. Öň çok güzel hareketleň birinji patogy bar-da şonda ikinji belli bir wagtdan soň o eser gelen soň musur boldy şonda indi baş tutanym esasy bolmaly ýa-ki Ýylmaz Erdogan tipa näme diýilýär parazit söz diýilýärmi näme Şony aýyrjak bolýan eken o iboda zatda Allahym ýa Rabbim diýä weli ýa-da obşi gadagançylyk barmy näme belli bir pauzaň arasynda düşýän zat bar a şony aýyrasy gelýän. E seňki on ýaly köp däldir-de biz orta mekdepde bir mugallym bardy o zawuç. Eý bir näli ne üçindir synar ýaly paragraf diýjek bolýan kim ony hasaplatdy ýöne gaty kän welin diýýädi o.

Hä. Ýöne ony men bilibem bilmeýän-ä. Biri aýtmasa. Özüňi düşürip bolandan soň özüň görýäň, şonda bilip bolýar eken. Uzynrak kontent düşürip ýaňky interwýularda zatda käwagt neme etýäne, öňümden çykýar. Men ýöne bir gün özümi şunda tutdum, oglum neme edýärdi? Şony ýaly bilýäňmi? Ýok. Bilýäňmi? Şony bir şol tip bir obyçnja söz diýýän ekenim, bir iki gezek diýenimi düşünýäňmi? Şony ýaly ýöne gaty köp diýseň neme bolýan eken. Garaz diýmäň diýipdir. E, tanalyp gördüňmi? Bir ýerde sen planly bir Aşgabat kiçilemese şu Red Pointiň reklamasyna düşüpdir Rahimle. Bir ýerik barandan Redini indi aýyran ýalakdy başda Red Point indi point ýalyň biri. Sen point diýipdir.
Men bara nähili boldy edil şäheriň içinde olar ýaly nemedik gören ýerim ýok. Tanalyp ýan tan kim tanasyn. Ýöne mysal üçin käwagt onda munda instagramdan zatdan follow etýänler zatlar gabat gelýär bir iki sany ýa-da Mende köp nemenem bolýar, mysal üçin, öňki tanyşlar bolýar. Onsoň meňki birazajyk social mediada aktiw bolup başlaýan welin, şu gabatlaşanda şoň prikol açylýar göni. Ýaňky aý indi Batyr sen nädip Instagramda göräýmesek. Ana olam köpçüligiň parazit sözi, seni Instagramda göräýmesek. Şowa onsoň biram nähili diýsemka, bilemok köp adam Tanaýanlaram çekinýärmi? Sebäbi käbir adam bakyşyndan bilip bolýar-da. Şu ýöne seredenokka. Bir
ýarym sekunt eglenýär. Tanady ýöne neme-de edip bolnokdy. Tanadyň öýtýän ýa-da tanadyňmy men şo-da diýip bolnanok. Käbiri bellem etýär, käbiri edenogam ýa maňa neme diýýänmi. Düýn gördüm, ýagny men diýip, düýn gördüm, Miri bazarda saçyň kirini akdyryp ýör. Şu gün ýuwup geldim diýip. Ýöne men diýen näme? Ýöne ol obşi neme heýte garşy göreşmegi geçeli diýenmi? Obşi ol samoironiýa nemede, ýagny Instagram tapylmadyk bolsa-da gerek neme bar. Şoňa indi näme diýdim? Näme bir günläp akkauntym gözlediňmi? Ýo, arassa meň saçym näme, men näme öýüp saçym çaltýan. Men indi oturyp çynym bilen mara peýdasy ýok eken ýöne ýene adam pahyr. Ýagly saçlar üçin diýip şampun alyp gördüm. Şo bir zat. Şo bir ýaglanýar ýöne. Birem daň bilen dokuzda turýan welin mara kim diýdaý biri. Amerika gidenime bir ýyl boldy diýemde onam mara şeýle bir tersine deňeşdiripdir. Neme diýä. Garçy irden görýärler-de okuwçylar zatlar ýa-da mugallym oglum eltip barýarkam onnoň şo wagt kepki geýen zat edýän şo wagtky görenler näme diýdi-aý? A irdenem ýarym okup ogluňy eltip barýardyň onnoň näme diýýär? A geçen ýyl Amerikadadyň indi ogluňa garaşýaň birhili hamana bilýäňmi? Şondan soň düşen ýaly. Hawa, bile. Ýa gördüňmi öldürmeýän Alla nädýär seni diýen ýaly göz görkez indi oglum indi. Ogluma garaşýan mundan beter näme bagt gerek ha ýöne. Aý indi ol indi ogluňa garaşyp otyrsyň ýalanam. Köplenç aýbym açyljak bolsa şu mekdebiň öňünde açylýar olam. Ýarym uky barýan yzyma gelip ýene suwa düşjekmi näme etjegini. Köp blogerler meň tirkeşýän blogerlerim maşgala maşgalasyz olam bir hili bolýar maşgalasyz. Maşgalasyz diýseň çagalar ýokdy alýaň gerek. Maşgalasyz diýseň ýetim ýaly bolýan ekende maşgalasyz.
Öýlenmedik diýseň gowy. Öýlenmedik gowy. Öýlenmedik bolýan bilen olam gije gezer 3-e 4-e turýaň. Birinji etjek zadyň eýýäm özüňe serenjam berýäň. Biziňki rutinaň arasynda blogerçiligem sokjak. Şu bada diňe altynjy güne geçiräýmesem üýtgeşik. Diňe altynjy gün bloger mi? Ýok, galan gün bloger content creation altynjy gün bolmaly. Ýöne men maşynda Ýaňlananok, edenok, şeýtdiň, beýtem, beýle-de däl, muňam fokus döwürli. Şeýtdiň, gürlediň, şo bolsa kemem däl-le. Technicolor-dan patent, rugsat almaly bolsa. Bu stories-a goýberýär diýýär. Şunuň ýalak diýýän bar-a, meselem, o tema, emon uly tema. Her kim ilkinjiligi howlaşýar-a. Eziz Fitness diýip biri bar, Gurtludaky nemede gatnapdym. Men ilkinji diýdi, food, näme, fitness, ýok, Ilkinji fitnes oglan tiktoker diýdi men ýene ondan prosto diýäý diýende şu ilkinjiligi kowlaşyp men o perwy AI marketolog diýip gördüm näme üçin perwa neme diýä ýada seň bilen nemedede şatlyk şuny diýdi Şamarat Orazow bilen bir albomyň daşyny etdik. Şony ilkinji biz etdik Türkmenistanda men pikir edýän. Şatlyk ikinji hiç kim etjegem bolmady prosta. Gaty owadanja bir zat etdik diýip geçen bolsa gowy bordy benim ilkinji biz etdik. Ikinji hiç kim etjegem bolmady ony bilen bir her kim nomerler şmolam däl ol birinji biz men etdim ony. Ol neme-de däl, ilkinji men, birinji men. Gazandyrýan zady ýok, şony hiç hili gören bol, birinji diýeniň bilen. Men ýöne şony ýazgaryp özüm şeý diýip öwünýän-de master-klass edemde. Men iki müň on ikide instagrama geldim, başga bamy menden iri gelen. Ýöne ilkinji diýemok, o prosto. Ýöne bilýäňmi, sanap bolýar. Ýagny, pylanjy ýylda şuny etdik diýseň, ondan soň on müň, ýigrimi müň, ýüz müň sany adam disk ýasanok-da. Ol galýar, ol kowulaşanok. Ýöne men birhili Instagram, men göwnüme degýärmi? Meniň indi ýazgarýan harakterim neme? Ýazgarýan personažymy özüm megzedigim bolýar. Men, meselem, özüm-ä diýýän, birinjiler kowulaşýandan gülüp otyryn. Soňam Instagramy kim onki-de bardym diýýän. Barapbarapbap.
Ýok. O taýda seret, indi meň görýän zadym, indi Türkmenistanda ilkinji diýip, islendik zat ilkinji diýip özlerini reklama etýän adamlar şony neme hökmünde etýärler, birhili marketing usuly hökmünde ulanýarlar-da. Ýöne diýeli Sen ony neme diýeňow a prosta men iki müň on ikide instagrama geldim eger şeýle diýýän bolsaňda men iki müň on ikide instagrama geldim durmuşy slogan şondan bärem tipa instagram gurşawynda ýaňky umuman social media tarapda näme bolup geçýänini bilýän manyda aýtýan bolsak meň pikirimçe hawa belli bir derejede marketing bar marketing dolýasy promo dolýasy bar ýöne edil Men Türkmenistanda birinji menden öň hiç kim etmedi şuny nemesi ýokda. Başga ba bolsada geläýiň göni adin adina çykmaga taýýar zat ýok. Owat bara ýöne warataryň nawgat bökmesi ýaly zatda instagram indi nähili men şo wagt öňünden gördüm zadam diýjekde vkontakte bardy instagram bardy. Ýani bizem filtr üçin ulanýadykla. Bolsa-da şo wagt post edipdirin-de. Post etmän. Dokazatelstwo.
Ine diýip görkezip bolýar. Ýöne men 2011-de bar eken Instagram.
Ýa 2010-da zatda girenler badym ka diýip bilýän. Men bilemok 2011.
Meň iň ýygy tanýanym Sapar diýip biri, aýdýysam Sapar. Men gowşak aýdyny al bilmän geçdim o ilk-ä bir koreý bardy gawin owşak soň ors birine geçdi bät bäş patpisçigi bar menem adam şekilli ýazdym şu aýdyny beräý men gowşak bir diýip ulanyp ýör näme näme näçe hödürleýäň diýdi menem aý pula nemedemokdym diýsem aý gülen bol bir zat diýdi menem neme diýdim erbet urdum diýeýin aý ejeň beren terbiýesim şu diýdim soňra şonora nähili aý bor ol uly tema. Garaz şony diýdim diýilmir. Näme, ýoşlukly jemläliňmi? Ýa-ba, jemlesegem bolatdy. Başda marketing bile bar. Ilki ýa şu iShowSpeed näme Lebedew diýip otyrdym, sebäbi näme bir bir spiçe başlamaka, ýaňja bir zat taksi bilen waka boldy bolýan o. Lebedew bile başladyk, Lebedew bilen gutardyk, ýa? Näme elleşilmelimi? Men şu şu nämäni düzgün bir ýerde aýdyň kellämde bar. Üç sany düzgünim bar. Gülkünç bolsam hem hiç haçan näme bäş kakyşamok diýemok. Ýa men näme üçin näý?
Ses üçin.